Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, no engem kuerzen Intro geet et lass. Haut spillen ech mat iech zesummen d'Fifa 19 Demo. Hei gesäit een a bëssen wat een alles ka maachen, klassesch Spill, hei mat Auswäerts, Best of Serie, Pokalfinale, Hausregeln, awer leider eréischt an der Vollversioun ne, wär och ze schéi wa mer léier kënnte Guide de l'Ocean spillen. Also Gruppenphase fänkt mer mol un, a Dortmund hunn ech méi spéit, hunn ech elo mol Real Madrid géint, soll mer do huelen, PSG hu mer deen. Paräis. Hei gesäit een nach e bëssen d'Strategie, wann, do kann een nach vill, villes maachen, villes astellen. Also ech spillen am léifsten d'Véier, zwee, dräi, eent, mä ech probéieren elo eng Kéier haut, déi ass nämlech nei derbäi komm, wann ech grad net ieren, dat ass déi véier, eent, dräi, zwee. Hei kann dann nach astellen, Verteidegung, wéi, wéi wëll ee spillen, Defensivspill, Pressing no vir. Mat Ballverl also Pressing nach Ballverlust, schneller Aufbau. Ech spillen hei emol schneller Aufbau. Dat ass gutt mat Real Madrid, well déi spillen alt zimmlech esou Tiki-Taka Fussball, weess de, an geet dat méi relax. D'Ecken och do mol e bëssen méi no vir. Freistouss, jo zwee no vir. So, an da geet eis éischt Partie och lass. Ech hoffen, Dir sidd bereet. Kleng, kleng Roulette. Déi hunn ech deemools am FIFA 18 geléiert, also. Schéine Move, de gëtt esou eng Tabell, déi kann ee sech kafen, do kann een am Trick alles noliesen a sou. Sou, d'Hei loosse ech einfach mol enke lafen, d'Sequenzen.

And the tactical configuration has two players in attack from the very outset. It's the opening match day. Sou, elo geet och lass hei.
Ech wollt dat elo mol, datt der dat e bëssen do genéisse kënnt, déi nei Grafik, dat datt wat sech alles gedoen huet. Et gesitt, datt et gesi méi, méi detailreich aus, ne? Gesäit wierklech gutt aus, also. Sou, déi Chance. Si hu wierklech vill gemaach dëst Joer um FIFA 19. Also et ass zwar eréischt d'Demo dat hei, mee ech denken, datt do elo net méi elo net méi esou vill elo sech verännert, ausser vläicht emol e puer, datt Ekippe vläicht nach verschidde bäikommen vläicht. Ech ënnerhale da kuerz hei mol den Abschlusstimer, well ech ginn haut emol eens. Dat ass dee, dat hunn se jo ganz nei gemaach mam Abschlusstiming. An ech ginn dann hei do eens, do hunn ech dat emol geännert elo. Oh, hei schonn e Feeler hei. Ah, ech konnt se leider net notzen, déi Chance.

Et leeft alles nach méi schnell, also d'Reaktiounszäit vun de Spiller bis se reagéieren ass nach méi schnell wéi elo an FIFA 18. Dat hat mer direkt op an ja direkt d'nächste Goal yes. Mat iech zesummen hunn ech dat gepackt. Schéin. Direkt den Isco, de Spuenier. Jo, dëst Joer hunn se jo elo, spille elo an der Champions League hei d'Gruppenphase. Säit dëst Joer hunn si elo d'Rechter fir d'Gruppen, fir d'Champions League. Firno waren d'Rechter jo bei Pro Evolution Soccer. A lo dëst Joer huet d'FIFA déi Rechter. D'Europa League ass och mat derbäi. Si mol gespannt op mer den F 91 F 91 Diddeleng och gesinn. Déi si jo och elo an der Europa League mat vertrueden. Si mol gespannt op do vläicht nach eppes mat dee vläicht och ze gesi kréien an der Vollversioun. Wier natierlech flott ne wann ee mat enger Lëtzebuerger Ekipp kéint do spillen. Oder wéi gesitt Dir dat? Spillt Dir och gär Fifa? Kënnt Dir mol drënner schreiwen wéi deen aneren op Fifa spillt? Also mech géif interesséieren wat Dir alles nach esou spillt. Kënnt Der mol drënner schreiwen esou kann ech e bëssen austauschen. An hei e schéin Fo ah schéin Foto mee wéi na wier besser wéi eragaang natierlech mee war awer eng gutt Chance.

Wann lo den Fifa 19 offiziell eraus kënnt, voll Versioun, da ginn ech mer jo och sichen, dann da maachen ech och mol enker esou kleng Tutorials vum Fifa. Also eppes kann ech Äech scho mat op de Wee ginn, Wa wann Der ganz gäre FIFA spillt, den Tipp den ass wierklech gutt, huelt ni een Innenverteideger aus dem Strofraum eraus a laaft op de Géigner duer, well dee Moment maacht eng ganz Lücke do fräi am Strofraum an de Géigner kann dat konsequent ausnotzen, dowéinst ni mat engem Innenverteideger rauslafen. Dir gesitt do, wéi ech mat deem engem, deen, deen ugewielt ass, mam Rouden do, ech spillen just mat deem, ech ginn just mat deem un d'Géigner, mat deenen aneren net, well domadder räisse ech just Lücken an der, am Strofraum. op an de Géigner dee kann dat ausnotzen. Dowéinst, dat ass emol ee wichtege, ganz wichtegen Tipp vun iech, deen ech iech elo emol mat op de Wee ka ginn. Benzema, och e ganz gudde Spiller, wierklech, immens vill Technik a sou, ass wierklech. Immens routinéiert dann och de Fransous. Hie konnt déi Chance gutt ausnotzen. Ech mierken och direkt do d'Joer, d'Spiller déi lafe vill besser mat am FIFA 19 hei. Et ass also, se lafe besser mat an se gi besser an an d'Lafweeër esou. An ass wierklech. Hunn se dëst Joer wierklech verbessert. Also net datt et am Fifa 18 schlecht war, mee hei ass et nach e gudde Tick besser. Also gefält mer wierklech gutt. Kënnt mir jo mol schreiwe wat wat iech nach esou esou gestéiert huet vläicht am Fifa 18. Mir war perséinlech de Fifa 18 e bëssen ze séier, heiansdo. Hei hunn se elo erëm bëssen, also en ass e bësse méi lues ginn. Also déi klengsten Ënnerscheeder, déi mierkt een direkt am Fifa, ne, well dat jo all Joers erauskënnt. Dat mierkt een ëmmer direkt, ne, wann do eng Ännerung do ass, ne. Et si jo verschidde Spiller, déi komme just all puer Joer enk eraus. An do mierkt een natierlech d'Ënnerscheeder net esou direkt, well do sinn der esou vill. Do ass dann ze vill, wat sech da geännert huet. Sou, an et ass 10 Uer fir mech.

Ech wollt do jo mat engem Steilpass no vir an de Strofraum passen, mee et ass mer net gelongen, leider. An et geet an den Aus, also fir mech. Ah, Paräis huet scho gewiesselt.

Dann schéisst en normalerweis kuerz eran, also enker sou flaach Schoss ass dat dann. An dësem Fall ass et mer leider net gelongen. Elo probéieren ech enker. Yes! Den Toni Kroos, super Spiller. Also mir Feeschoss hat hun. Ech man enker een wann de FIFA 19 enker rausgin, da man ech enker Tutorial wien wien wien dee Schoss gutt gutt mëscht. Also ech hu laang gebraucht fir fir en ze beherrschen, mee ech bréngen enker esou en Tutorial raus wann de FIFA 19 rauskënnt. Also dat ass och schon dat ass och schon safe. Well ech si frou wann ech wann ech een deem aner kann hëllefen am Fifa, well ech mengen d'as en ëmmer selwer frou wann e gehollef kritt ne, ech mengen esou. Oh dat kann ech net ausmaachen, gutt gutt gutt gutt yes. Bale.

So schon fair null, hätt ech och net geduet. Ech han mol run gekuckt wéi e Schwieregkeitsgrad ass pardon. Also ech spill ganz gern ee iwwert iwwert Fligel, dat gesitt der jo hei ne.
Mécht mir immens Spaass ee iwwert Fligel ze spillen. Ohlen do net gutt ze dinn ass schlecht. Sou an den nächste Spiller kënnt eran war et Rabiot ass erausgaang ech weess awer net wéi e rakomm ass et ass e bëssen ze schnell gaangen do.

Wahnsinneg gudde Goal geholl den Italiener. Kuck wéi deen erausgeholl huet.
Boah. Mat Fangerspëtzen an do ukomm.
An enker. Wovon hëlt den Anker raus? Kee Wonder, Paräis sech dee geholl huet.

Sou, dat hei war déi éischt Partie,
déi éischt Partie absolvéiert hei. Ech man an eng Party mal mat Iech dach Di wëll ech an nach maachen. Ech wëll enke mat Dortmund spillen. So, weider hei. Champions League. Da gëtt Gruppenphase. Dortmund. Hammer Bayern. D'Rivale. Och an der Bundesliga si se scho seit Joere wou déi ëmmer eng un eng eng bei nees an der Liga. Sou hei hunn ech elo, hei kann ee mech verschidden Defensivstiller auswielen. Ech hunn am léifsten hei zurück fallen lassen, zemools mat Dortmund kann ech dann am beschten dann och déif stoen an spillen. Ech spillen op Ballbesitz hutt der jo gemierkt, breite spillen zimlech gären op breet. Am Strofraum hunn ech der dann zwee, jo zwee, jo. Freistouss hunn ech och nach, hunn ech den heiten emol. Da geet och lass. Sou, zweete Match, Dortmund géint Bayern.
Dëst Joer ass dunn den Signal Iduna Park och mat derbäi. D'lescht Joer war en net mat derbäi, well do war jo rëm d'Recht dra bei Pro Evolution Soccer. Ech hoffen, ech hoffen, datt dat esou bleift.
Kann ech meng, dowéinst hunn ech och d'Zurückfahren gemaach. Da kann ech mäi Spill lues opzéien. Ech sinn net ee Spiller eischter, deen e bësse defensiv agéiert. Ech mengen, datt ass scho erausfonnt. Also net, datt ech dauernd op Ballbesitz spillen, dat net, mee ech probéieren ëmmer vun hannen eraus mäi Spill opzezéien.

wat dee schonn alles erreecht huet. Mee e war och laang Zäit verletzt, dat ass schued. Also en hätt nach kënnte vill méi erreechen, wann en net esou vill verletzt gewiescht wär. Dat ass schued wierklech. Also elo
huet en éischte Gol mat him geschoss. Ech mengen emmer ënnen gesitt der.
Drécken ech da mam Steierkräiz rof an enker rof, da kann ech Abseits fallen man. Ech spille jo ëmmer gär op Abseits fallen.
Dat heescht och e gewëssent Risiko dobäi, mee no risk, no fun. E gewëssent Risiko ass ëmmer do. Ech wollt nach ee gezirkelte Schoss do man. Net gaangen. Do ass ee verletzt, de Ribéry huet sech verletzt.

Well ech hunn dee missen, ech hunn dee geüübt, laang. An deen dot do kënnt, dat ass scho versprach elo schonn, dat ass safe. Also dee bréngen ech,
soubal de Fifa raus ass. Dann ass schéin, ass schéin.

Den ass on fire, den ass ni méi, ni méi opzehalen hei.
Gëtze. Den Jorun Sterblech do
gemaach an dem, dem do de WM 2014 den entscheedende Goal geschoss huet géint Argentinien.
Dat war jo gigantesch dat, wéi en do de Goal geschoss huet.
Hien ass als däitsch Däitschland jo Weltmeeschter ginn 2014, sinn awer leider dëst Joer bei der WM esou schnell erausgefall. Ass wierklech schued.
Sou, probéiere mer déi nächst hei Chance.

Punkt elo hëllefen ech do mat
an der Grupp. Also ech géif mech ganz freeë wann der vläicht mol enker era kucke géift kommen, ass ganz interessant do.
Et ginn ëmmer nei
Saache gepost aus der Gaming Welt an kënnt roueg bis laanscht kucke kommen, also géif mech freeën.

Natierlech man ech de Schoss net mat jidderengem, also net mat all Spiller, well et hänkt vun der Spillerbewäertung erof. Do ginn et natierlech verschidde Stäre vun de Spiller. Mam Reus maan ech gär, mam Mario Götze zum Beispill, all déi Spiller, déi iwwer d'mannst dräi Stären hunn. Du kanns et och mat deenen anere maachen, mee wéi gesot ass d'Chance net ëmmer esou héich wéi wann s de elo mat engem een deen zum Beispill e puer Stären huet, wann s de mat deem hues ne. Bah, wann den Neuer kann maachen. Neuer och e ganz gudde Golkipper. De beschten, dass dass souwäit ech weess de beschte vun der Welt ne oder wéi gesitt Dir dat? Also ech hu mol héieren datt hien anscheinend de beschte Golkiper vun der Welt wier ne ech.

Bayern have given it away. Teamwork might be the key. Now the conclusion, he's missed the opportunity. It's a substitution for War e bëssen Bayern. ze vill des Gudde wann ech vun do ënner getraff hätt wahrscheinlech an bëssen ze wäit hunn ech do ofgezunn. Bëssen e Leichtsinn dat fir do ofzezéien. Ech man den Dahoud mol ran.

Sou, dat hei war mäin klenge Video zu der Fifa 19 Demo. Wann iech de Video gefallen huet, da weist mer dat mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal. Bis dann, Äddi dann ne, bis deemnächst.